Esselamu Aleyküm! Vaqıt şerifleriñiz hayırlı olsun, sevgili dostlar, sayğılı teleseyircilerimiz, bütün studiyamız misafirleri, iştirakçıları, sanatçılarımıza da çoq teşekkürler, elleriñize sağlıq. Aziz vatandaşlar, mana Yayla boyu programmasınıñ nevbetteki yayınına hoş keldiñiz deyik. Ve bugünki programmamızda, añladığıñızğa köre, endi güzel şeyler olacağını añladıñız. Ve bizim misafirlerimiz bugün, hem iştirakçılarımız, hepsi bir-birinden meraqlı, Keliñiz, oları tanıştırayım ve programmamıznı dualarıñıznen başlayıq. Sevgili dostlar, bugünki misafirlerimiz mana studiyamızda, bizim Qırımda nesil, balalar ve ösmürler oyun ansambli var ve bu nesil ansambliniñ hem teşkilcisi diycem, hem de rehberi bizim Ernest bey Tihov bizim misafirimiz. Hoş keldiñiz, Hoş bulduk, Ernest bey. Çok sağ olun. Çok sağ oluñız. Hemen beklemeden bizim güzelgene qardaşımız studiyamızda. Bizim Vatan Sedası Radiosında baş muarrir yardımcısı ve müzik muarriri, amma esas tarafı da bizim Qırımımızda belli, tanıdığımız gençlerimizden zamaneviy yırlar yırlayan ve güzel de sahneleri alan qardaşımız, dostumız, bizim Arsen qardaşımız Hurseitov. Hoş keldiñ, qardaşım. Eliñize sağlıq ve studiyamızdaki iştirakçilarımız. Burada hem em nesil var, em analardan var bunda, bita var, balalar var, kiçik qardaşları da ağalarını, ablalarını, baba sinen beraber geldi ve tek qoymadılar, çoq sağ olsunlar, qoranta ile geldiler. Hoş keldiñiz. Çoq sağ oluñız. Biraz evel maña dediler ki, Nuredin bey, oturamız dediler, maşalla, maşalla, maşalla, köz tiymesin, bizde de öyle bir laf var ya, her zaman dostlar gelsin. Dostlar gelince her şey güzel olur. Çünki dostlar her zaman duası ile beraber gelir, açıq köñülnen gelir ve burada eñ çoq dostlarımız da ekranlar qarşısında. Yani, olarnıñ duaları, olarnıñ bize olan sevgisi bize her zaman küç bere. Doğrumı, qardaşlarım? Şimdi, biz, qardaşlarım, birisi Ernest, birisi Arsen, amma men Ernest ve Arsen adlarını çoq qarıştıram, öyle adetim de bar. Şimdi, arada qarıştırsaq da bir şey olmaz, ya? Şimdi sayıp sevip geldiñiz içün çoq teşekkür. Ve bizim Yayla boyu programmamız bilesiñiz her zaman böyle açıq, açıq köñülnen hayatın bir parçası. Onıñ içün evde olğanıñız kibi, nasıl evdesiñiz öz işiñizde öyle de burada oluñız. Ernest bey, men eveli sizi tebrik etmek isteyim, İkiñizi de aslında, her şeynen beraber, Nesil ansambli. Aslında Nesil adı menim çoq ilgimi çekti. Ne içün Nesil? Ha, ondan evel de bir sorayım, men. Temel ne, nirden edi Qırım'ın temel? Siz ikiniz de. Yalı, çoqusı yalı boylu. Menim ya, Yalı boylu. El, elli fayız bu Tuvaqlılar. He.
Yigirmi beş fayız Demirçiden, qartanam. He.
Ve yigirmi beş fayız Kazan Tatarlardan. Ha, Qazan taraftan da varmı? E, var. Ana taraftan? Ana taraftan, harbabam.
A, maşalla, maşalla. E, o taraflara uzadı bu sefer, ya? A, maşalla. A, bunda şimdi aqrabalarıñız, soy-soplarıñız öz köylerinde oturalarmı, yaşaylarmı? Afsus, afsus, e. Amma çeşit yerlerde? Çeşit yerlerde. Nasıl qaytıp oldıq o vaqıtlarda Qırımğa, o. Nasıl keldik, anda Yani, yaşamız.
siz hayatıñızı, Qırımdaki faaliyetleriñizi nerden başladıñız? Yani, mektep, işte, oqul. Büyük Onlar qasabasından. Büyük Onlardan başladınız. Nasıl geçtik, anda şimdi anam-babam anda, erkek anda. Hepsine selâm-sayğılarımız. Büyük Onlara da, bütün, bütün Qırımımıza. Sen, Arsen qardaşım, soy-sop, temel nirden? Bu çünki bizde çoq mühim. Anam tarafı Sudaqlı, Elli faiz. Bak, qutlaqlı deme, a! Yoq, yoq, yoq, qos, qos. Vatanım qos.
Qutlaqlı var burda, ne, yeter. Sonda babam tarafı Yalta, Dereköy ve Ayvasil.
Olar şimdi esas niyerde yaşaylar, soy-soplar? Olar şimdi.
Esas soy-soplarıñız? Karagoz rayo, Karagoz, bir köy var, bütün Qardaşlarımız orda.
İslam Terek'te, ya?
Ya. He, olara da sayğılarımız olsun, İslam Terek'ede. Çoq sağ oluñız, çoq güzel, bu temeli bilmek güzeldir. Ana, endi keleyik nesil. Nesil, ne içün nesil ve bu, ondan soñ şey deyem, aslında neden keldi bu isim? Şimdi o, üç yıl evel bu ansambl peyda oldu. Üç yıl evel. Şimdi mart ayında, kelecek ayında dört yıl olacaq bizim ansamblimiz. Ansamblimiz yaş, amma o vaqıt, Ansamız açılğanda teklif ettiler açmağa. Men açtım ve adını bermege çoq hoylanmadım. Birden nesil keldi. Ne içün? Çünki bizim kelecegimiz nesilnen bağlı. Nasıl biz olarğa terbiye berecemiz, nasıl biz olarğa örnek kösterecemiz. Bunnen bağlı bizim kelecegimiz. Onıñ içün nesil dep adlandırdım, çoq oylanmadım. Birden keldi o ad, birden qoydım, men belesem bizim ansamıznen bu kelişe. Amma kerçekten de nesil adı birden kelgen aqlıñızda, çoq oylayıp oturmağansıñız, amma kerçekten de çoq güzel tüşünmişsiñiz. Öyle degilmi, Arsen? Kerçekten de hem gençler, balalarımız, ösmürlerimiz oynaylar, hem de nesil taqımı. A, şimdi bir şey gene soraycam. Baq, şimdi Bunı beraber cevap verebilirsiñiz, hatta studiyamızdaki misafirlerimiz de. Nesil degende, aslında dediñiz ya, gelecegimiz dediñiz. Gelecegimiz nesili siz nasıl körmek isteysiñiz? Şimdi nasıl, a siz nasıl körmek isteysiñiz? Ebet, şimdi bar bazı, nasıl deyim, problemler. Bu til taraftan ve din taraftan. Ve men bellesem, vatanperverlik olmaq kerek, bizim halqımız içinde birlik olmaq kerek. Kelecekte nesilimizni nasıl körmek isteyim, bu, ana tilini sevmek, vatanını sevmek, vatanperver olmaq demek. Ve elbette, Dinini az olsa da eñ esasını bilmek kerek, eñ esasını. Oña da riaya etmek kerek deysiñiz yani. Öyle.
Kendiñiz nasıl? Biraz böyle şeylerden men körem de, namazlarda, niyazlarda körem. Kerçekten de. Allaha çoq şükür.
Yani eliñizden keldiği qadar. E, beş vaqıt namaz.
Beş vaqıt namaz var.
Orazamız, çayızın.
Hepsine vaqtıñızı tapasıñız. Tapamız. Ana, kördüñizmi?
Çünki kerçekten de insan. Bir özüniñ hayatını bir yoluna qoydı mı, öyle de qolaylaşa, kitkide qolaylaşa. Doğru mu? Keder etmey.
Demek, neslimizi, neslimizi biz körmek istedigimiz, kerçekten de her birimize sorulacaq bir şeydir. Neslimiz, bu soru, neslimiz bizim vatanperver ana diline, medeniyetine, dinine ve geleceginde Öz Vatanını, milletini, toplumını bütün dünyaya iyiliknen nur kibi böyle ışıqlatsın, yani ona vesile olsun deysiñiz, öyle nesil. Ve inanam ki, öyle nesillerde yetiştirmeye başladıñız. Em öz evlâtlarıñız bunda, em de bütün nesil. Nesilde ne qadar insan var? oyuncu. Yüzden ziyade, yüz, yüzden ziyade, yüz otuz, yüz qırq, böyle. Ay, maşallah, maşallah, nasıl yetiştiresiñiz episinden ya? Mana onı da soracağım. Pek meraqlı şey, adamlar, ana-babalar ve balalar avesliknen keleler, istekleri bar, onıñ içün men buna bek quvanam. Ay, maşallah, men onı soracağım, şimdi baqıñız, soramaq istedigim şeylerniñ içinde, böyle, meselâ, dernekler, Böyle teşkilâtlar, oyun olur, başqa olur, başqa sanat teşkilâtları olur. Balalarımıza ne bere? Oların terbiyesine, oların yetişmesine faydası nasıl?
Men belesem, bu ocanen bağlı. Nasıl oca, qaysı ocadan nasıl terbiye aldı ve öz talebelerine terbiye bere, men belesem, bu ocanen bağlı. Ve men belesem, o balalar anda boş varmay. Olar medeniyetni ögrene ve Bizim sanaatımıznı ögrene. Nağmelerini, yırlarını, oyunlarını. Balalar kele,
yüre, oyun, sport, her türlü sanaat dallarında. Amma boş yüre balalar. Mektebe vara keleler ve vaqtını boş. Bularnen olarnıñ farqı varmı? Yani nede farq eter bular? Şimdi çeşit türlü ne tögerekler var. Var. Boş. Şimdi spor tögerekleri bar çoq. Ana-babalar seçip alalar öz balalarından nasıl olun köre nesilni. Boş yürgen balalarını deyim. Hiç bir tögerekke varmay. Boş yüre. Bular, Bu ya da ya da istek, balasınıñ istegi, ana-babasınıñ istegi ya da bir belkim de bir nasıl finansıviy problem. Baqıñız. Çünki bu bütün tögerekler Onı da laf etecemiz ve tavsiyeñizi isterik. Ana-babalara ve büyüklerimize tavsiyeleriñizi isterik. Keliñiz, derviza oyunumızı alayıq. Bu oyun ne içün derviza? Aaa, bayram oyunu dep adlandırdım, çünki bu oyunumız tap küzde peyda oldı. premyerası ve men belesem er kes bile derviza bu küzniñ bayramı, bereket bayramı. İşte o dervize atalnımı bu? O öyle öyle olıp çıqtı.
Ay çoq güzel.
Mana bugün bir dervize bayramımızda geldi bizim studiyamıza. Buyurıñız.

Çoq güzel oyun, muzıkası da güzel, bir yañı bir şey gerçekten de.
Nasıl yañı? Men, men evelden tatar teatrında çalışqan edim. Bu eki biñinci senelerniñ başıdı, başı edi. Men anda çalışqan edim, bu oyun anda bar edi, repertuarda, teatrnıñ repertuarında bar edi. Böyle muzıkaynen? Böyle muzıkaynen.
Amma anda orkestr çalay, simfoniçeskiy orkestr çalay edi. Aa, o ahenk başqa, ses başqa, onıñ içün maña başqa keldi. Qırım ansamblı da o edi. Amma anda da yırcı, yırlar edi. Qırım ansamblı da, Asiye Sale, belli yırcımız, anda yırlar edi. Ve anda sözleri nasıl, bizim Yalıboy şivesinde sözleri edi. Onıñ içün men bu oyun, nasıl deyim, Yalıboylarğa kelişi azçıq, azçıq türklernen oşay oyun ve nağmesi da böyle bir nasıl, haytarma, haytarma degil ve siz kördiñiz. Onıñ içün men özüm yalıboylı olıp, böyle bir oyun. Güzel olmuş, güzel olmuş.
Şimdi men demek istedigim, yani Qırım'ın çeşit yerleri, çeşit oyunları var ya, şimdi bu yalıboy, temiz yalıboy olmuş gerçekten de ve meraklı, çoq güzel olmuş. Buyurıñız. Tırıştıq işte, bu oyunda da anda bereket oyunu dep adlandırdıq, nasıl, Berliza dep, anda meyvalar bar, oyun, sanada oynağanda meyvalar bar ve oğlan bala darenen çıqa, onıñ içün bunı azçıq studiyada, azçıq böyle oldu şekilde. Onı da aytacam, sevgili teleseyircilerimiz de bizleri er vaqıt añlarlar, Her zaman añlayışla qarşıladılar, qarşılarlar da. Elbette, studiyamızda öyle çoq geniş, oyuncılarımıza da seslenem, elbette, size de. Çoq büyük böyle bir imkânlar olmasa da, göñlümiz geniştir. Mana, kördüñizmi, çoq qıynalmadıñız ki, doğrumı? Amma Genişi de olur, qısmet olsa. Yeter ki, göñlümiz geniş olsun, açıq olsun. Onıñ içün çoq güzeldir. Esas istemektir, seve-seve yapmaqtır. Şimdi teleseyircilerimize de çoq hoş geldi, men ona yüzde yüz eminim. Çoq sağ oluñız, muvafaqiyetler, devam. Devam gene oyunlarımız var, onı da seyretecemiz. Endi biz Arsen qardaşımız biraz böyle qaysı yırdan başlasam acaba dep tura da, Amma men ondan evel Arsen qardaşıma evelli radiodaki işlerinde muvaffaqiyetler tileyim. Ondan soñ bu esas işi olmuş yırcılıq, zamaneviy yırlar yırlay qardaşımız. Arsen, asında sen yıra nasıl keldiñ? Neden başlandı yırcılıq, ne zaman?
Yırlamaya başladım men altı yaşında.
Endi yırlamaya başladın? Menim, ya, anam, babam muzıkant episi, çalğıcılar. Olar sanatçılar?
Ay, Yoq, çalğıcılar.
Çalğıcılar işte. Çalğıcılar.
Çalğı sanatı. Dayımlar da çalğıcılar.
E, bir kere evde bir şey yırladım. Dayı da dey, toqta, toqta, toqta, a nu, a nu, eşe раз, dedi, ve sluh yez, dedi, a nu. İ, soñra da. Ondan başlandı.
Ya, bir bayram,
birinci maysımı. Bayramda yırlattılarmı?
Ya, yırlattılar.
Soñ? Onda da birinci yer aldım. Birinci yer aldın. Ya, men küçüktim, altı yaşında. Ondan soñ başladın yani. İşte, yavaş-yavaş.
Nasıl?
Esas zamaneviy yırlar yırlaysıñ, ya? Ye. Şimdiki zamaneviy yırlar. A gendiñin yazdığı yırıñ varmı? Var, evet.
Var, ya? Var.
Yani bugünki yırlardan varmı gendiñki ya yoq? Yoq, yoq, bugünki olmaycaq. Yani oları biraz şeye qay, depoda tura, o kelecek sefere saqlaysıñ, öylemi? E, yani söz muzık, muzıkası kim yaza? Muzıkasını yazayım, muzıkasını yazayım. Toqta, toqta, toqta, biraz nefes alayıq, toqta, toqta, gerçek mi ya bundan, muzıkasını da yazaysıñ? Ya.
Ya, maşallah ya, men onı bilmey edim, bax. Çoqsu, çoqsu yırlarım men kendim yazdım muzıkasını. Ay, maşallah.
Çoq sağ oluñız, elleriñize sağlıq. Yoq, kerçekten de, baq, muzıkası da, sözleri de kendiñki, amma bugün olar yoqmı? Yoq.
Birinci yırımız ne olacaq?
Eki yürek adlı yır. O cover dedigni mına. He, o olacaq. O olacaq.
Keliñiz, yoqsa bir qardaşımızın yırını bir diñleyik. Sevgili dostlar, göñlümiz, qalbimiz sizinle, siz de bizden ayrılmañız. Güzel yır, buyurıñız.

Bu muzıkamızda siz içün. Çoq sağ oluñız. Arsen qardaşım, çoq güzel yırladıñ, amma çoq güzel olmuş, çoq nazik, böyle tesirli, yırlayış da güzel, maşşalla. Çoq sağ oluñız. Zamaneviy türkler yırlaysıñız, sesiñize sağlıq. Folklorımıza nasıl baqasıñız? Folklor sevesiñizmi? Folklor bu, birinciden, bizim tamırlamız. Onıñ içün folklorı ürmet etem. Amma, mana, kelişi pop. Saña öyle kelişi. E, anladım, anladım, evet. Amma esas göñlüñde folklorın yeri bir başqadır, yani, öyle mi? Ya, men sevem folklor.
Yani, evet, eski türkülerimizden, yani, çünki bu insana ilham da bere, insanı bu, bu esas menba, evet, evet, evet, terbiyemiz, her şey oña bağlı, bir de menba, yani, bundan küç kele de, İçe, yürek, qalp yani. Qardaşlardan kimse gene varmı yırcı? Ana-baba çünki sanatçı ya, muzıkantlar.
Yoq, sanatçı yoq. Episi muzıkant. Yani, evet, yani muzıka sanatı.
Muzıkantlar, gene qardaşlarından kimse de varmı? Çalğıda, çalğı ya yırlaymı qardaşlarından kimse?
Yırlay. Yırlaylar, ya? Evet. Yani hepiz ana-babaya tartmışsıñız epiñiz, ya? Bir vaqıtlar oları da körmek isteyik mında, studiyamızda. Oyun, bu bizim, elbette ki, sanatımızda bizim halqımıznı tanıtqan, dünyada tanıtan eñ çoq bu oyunlarımızdır bizi daha çoq tanıştıra. Gerçekten, doğrumı? Çünki urbalarımız biri-birinden güzel. Erkek urbaları da, qadın urbası zaten. Şimdi esas menim soramaq istedigim şey, ocañız kim edi ve ocañıznıñ sizden beklediklerini yapıp oldıñızmı? Özüñize nasıl cevap beresiñiz? Menim ocam, birinci ocam edi, bu Munir ağa Ablayev, Munir Fettayeviç. O maña bu menim zenaatıma ve bütün şimdiki olğan oyuncı olğanıma o maña yol berdi ve yardım etti. Ve onıñ yardımınen men teatrde çalıştım ve oquşqa kirdim. Menim birinci oca edi. Ocam edi. Ona da selâmlar olsun, sayğılar olsun, ailesinnen beraber kendine. Ebette, soñ teatrnı deñiştirdim ve oquş vaqtında çeşit oyuncalar edi, çeşit oyunlardan ocalar edi. Onıñ içün bu oquş vaqtı ve bu bütün teatrlerniñ çalışqan vaqtı çeşit türlü ocalar edi. Amma birinci ocam Münir ağa edi. Ve bizim halq oyuncılardan bu, ebette, Olardan, nasıl deyim, örnek aldım, olardan. Yani sayğı ile, seve, seve, seve örnek qoydunız. Sevep, olarnıñ, olarnıñ terbiye bergenini, olarnıñ oyunlarını sanalaştırğanını bilem, ana olarnıñ talebe, talebeli olmadım. Aha, kimdir, kimdir mesela onlardan?
Remziye hanım Bakkal, Onıñ talebi olmadım, afsus, amma men onı bilem, onnen tanış ve ürmet etem, onı bizim sanatımızğa, bizim medeniyetimizge o qadar ne berdi, sevgi ve
inkişaf etti.
Ve ebet
rametli olğan Ali Alimov.
O da çoq
balalar östürdi, Men bellesem biñlernen talebeler çıqtı bu ansamblden, Uçan suv fidanları ansamblden. Pek ürmet etem bu ondan tanış oldım, amma afsus ki onıñ talebe olmadım. Şimdi bu nesil ansambliniñiz kontserti olacaq yaqın vaqıtta, mayıs ayında planlarımızda bar. Niyetimiz bar, tamam bu kontsertte premyera olacaq, bir oyunniñ premyerası olacaq. Bu, şimdi aytmaycam nasıl oyun, sır olacaq. Tamam bu kontsertte bu oyun, bu premyera rametli Ali ağağa hatırasına bağışlanacaq. E. Keliñiz, keliñiz. Allah rahmet eylesin Ali ocamıza, nur köllerinde yatsın. Bütün geçmişlerimize sağlara selâmetlik versin ve Munir ocamıza sağlıq-selâmetlik, rahmetliniñ ailesine selâmlarımız, kendine rahmetler. Gene bir ocamız dediñiz ya? Remziye Bakkal. He, ha, Remziye Bakkal ocamıza ve bütün ocalarımıza, ustalarımıza ayrı-ayrı selâm, sayğılar ve dualarımız olsun. Olar içün bir alqış almaq isteyim. Ve men, men isteyim ki, Münir ağamız, ocamız ve Remziye ocamız, olar, inşallah, burada olurlar. Epimizin istegimizdir bu. Qısmet olsa, siz de çoq sevinirsiniz, inşallah. İ, biz olarnen körüşürük, oları davet etecemiz, planlarımız var. Şimdi, bu arada men Arsenden de soray. Arsen, sen kimleri diñlediñ çoq vaqıt, qaysı yırcıları? Oho, çoqsını. Olar çoq.
Çoq, çoq, pek çoq. Meselâ, Qırımda varmı öyleler? Qırımda.
Yani esas çoq diñledigiñ. Küçük olanda Server Kakura, olarnıñ türküleri, Nedip Asanov. Evet, oları diñley ediñ, ya? Ya.
Yanıñda yetiştirgen kimse varmı? Kimseyi yetiştiresiñmi yanıñda? Yırcı olaraq seniñ yanıñda, sen, varmı öyle? Yoq, yoq, varmı. Şimdilik daa yoq.
Özüm daa. Biraz çalışam de. Tırışayım, ya. Ay, maşallah. Şimdi radio hayatıñdan, radio işiñde qolay kelsin. Sevgili dostlar, Sağ mana olasıñ. radioda perde arqasında çalışqan qardaşlarımız, bütün işte hızmet eden. Radioda işler nasıl? Nasıl planlarıñ var? Muzıka muarriri olaraq çalışasıñız, baş muarrir yardımcısı. Gene nasıl planlarıñız var radioda? Şükür Allağa, işlerimiz güzel kite, amma, Sana.
Yırlar yañıraymı radioda, siziñ yırlarıñız çoqmı? Az, az.
Şimdi söyleycem, yaş istidatlı yırcılar az başladı yazmaya türküler. Öylemi? Ya, onıñ içün.
Sebep nedir acaba?
Bir şeye baqmañız da, yazıñız.
Onı deysiñ yani, tavsiyeleriñ, he. Ya. Aa, baqıñız, ne deycek, baqıñız. Çünki bu şarqılar o bizim. Em qalan, em istidadlı şi adamlar eşitende duyğuları açılay. Ğururlanalar episi.
Episi ğururlana, ya. Onıñ içün bir şey baqmañız, yazıñız. Amma neden yazmaylar, mesela, ne düşünsün, ne içün az yazmaya başladılar, az böyle. Teşebbüsler az olmaya başladı. Neden olur acaba? Priçin çoq. Belki finansıviy tarafı bar. Şimdi bağlı ola. Çoqusı belki bu para meselesi.
Para meselesi. Keliñiz, keliñiz böyle diyeyik, sanatta, bir tek sanatta degil, çeşit işlerde, çeşit sahelerde gençlerimize, Çoq böyle qabiliyetli gençlerimize her şeyde yardımcı olmamız gerek. Ana-babalardan başlayıp bütün iş adamlarından, kördükmü, böyle güzel bir qabiliyetli insan, ona destekçi ola. Çünki yarın o, bizim çoq sayğılı bir büyügimiz olur, halqımızı tanıtan kimse olur, dünyaya sesi yetişen bir insan olur. Onıñ içün Biz olara fikir bereyik, yardımcı olayıq ve ilhamlar kelsin, areketiñizi yapıñız. Qıyın degildir. Göñüller yırlasa, göñüller coşsa, soñ er şey qolaylaşa, inşallah etraftakiler de körür, destekçi olur. Şimdi menim soramaq istedigim bir şey bar. Meselâ, diyelim ki, mında, evet, seyirciler arasında Ernest qardaşımızıñ hanımı da otura balalarınen burada dedik. Ve balaların anası, bitası var dedik. Şimdi olardan da bir şey sorarıq da, önce aytmaq istedikleriñiz var dıbe, hazır oluñız. Ernest qardaşım, mena, meselâ, balalar kele oyunğa, ana-babası ketire. Kimersi qabiliyeti var, oyun qabiliyeti, kimersinde yoqtur. Meselâ, oyun qabiliyeti olmasa, baqtıñ ki, o çoq zayıf, oynalmay, o, nu, doğru kelmeycek saña. O zaman nasıl onı, nasıl orda özüñi alıp varasıñ, burada işin içinden nasıl çıqasıñ, situatsiyadan? Oquş vaqıttan bize ögrettiler, öyle bir, nasıl aytam, psi, psiholog, detskaya psihologiya degen bir, e, predmet bar edi. Ebet, metodika prepodavaniya bar edi balalarnen beraber, balalarğa. Onıñ içün oquş vaqtına bunı ögrenip, bilip, soñ, ebette, oquş vaqtına praktika da bar edi. Praktiğa da azırlandıq. Endi Alla meni sabırınen, sabır maña bağışladı. Evet. Bunı en, en, men belesem, en esası. Çünki ana-babalar körgende, dersin o qadar balalar derste, yigirmiden üç, otuzdan ziyade bir deste bal, bir derste balalar, Ana-babalar soray, siz, siz, Alla sizge sabırlar bersin, nasıl siz o, olarnen laf tapasız, nasıl olarnen çalışasız? Men aytam, Allağa şükürler olsun, maña sabır berdi ve, ebette, balalar çeşit türlü, birisi istidatlı, birisi, e, dan ögrenmek kerek, amma men Ya da belesem, birisi herkesni hiç, ögret. birisi hiç oyuncı olamaz belkim, Belkim. belkim o, Yırcı olur, belkim professor başqa fenlerde fen professorı olur, nedir, Ana-babalar baş, ustası olur. başından oyunğa nege bereler? Bilmeyler, olar nasıl zenaatlı kelecekte olacaq? Bereler, yahşı a, dinlesin, ava nağmesini, ya sluh olsun, demek da. Soñ, özüni doğru tutsun, demek, oturğanda, yürgende ve oynağanda. Soñ, ebette, bizim medetinmiznen tanış olsun. oyunlarımıznen ve men, ve ebet de, men belesem menim ansamblimim neçün deden keleler, dan bir sebep, men derslerimni ana tilimde alıp baram. Mana, bu çoq mühimdir Men gerçekten de. belesem Ana tilinde bu da alıp bir barasıñız.
sebep, çünki balalar derske kelgende oyunlar ögreneler, Ve men olarğa böyle öz tarafımdan terbiye berem ve, elbette, ögreneler ana tilimizni. Ana tilinde alıp vardığıñıznıñ da bir de sebebi nedir? O, ğaye nedir ondan? Ne tüşünesiñiz? Ana tilinde öyle. Nesil dep adlandırdıq, endi nesilimiz. Oña lâyıq olmaq kerek deysiñ. Ebet. Ay, maşallah.
Baştan işi, Endi biz. Durnayı gözünden başta urmuş bu qardaşımız. Tırışamız, amma, ebet, zayıf böyle bir horantalar bar, handa laf etmeyler. Ana tilimizde men mecburım tercime etmege ders vaqtında, amma yavaş-yavaş men körem, neticesi bar, yahşı bir taraf hak ete, ana-babalar köreler, çünki bala evde kelip ana-babasına ögrete. Men ögretken sözlerni ana-bala bilmeyler ve balalar anda aytıp şaştıralar ana-babasını. Bu arada gene bir şey soracağım, yahşı, Şimdi balalar siziñ yañıza kele, o qadar bala, yüz otuz. Amma bularnıñ mektepteki oquşları, mektepteki işleri, bularnıñ faali, onı nasıl kontrol etesiñizmi? Onnen qızıqasıñızmı? Bu bala mektepte nasıl? Eger. Onı taşlap qoymasın diye, bu çoq mühim şimdi. Eger haberim kelse,
nasıl, oquşta azçıq. Zayıflaştı. Zayıflaştı, artta qala, men elbette aytam, birge eñ esası var mektepke. Bilgen esası. Onı taşlama yani. E, taşlama, qaçırma mektepni. Oyunı sen soñ kelirsiñ, daa bir derske, onı er kesin artından, peşinen yetersiñ. Amma şimdi öyle bar, öyle balalar, nasıl, otliçnik, sözüni unuttum, elbette olar. Olarğa qolay degil dersten boşamağa, olarğa ciddiy baqalar ocalar. Men oña qol tutam ve olarnı çağırmayım ders ve oyunlarğa, olarğa ruhset berem kelmemesi içün.
He, bir vaqıt, bir müddet yani. Men qol tutam oquşqa, bilgige bilgi almaq. Onıñ içün men. Sevgili dostlar, mana köresiñiz, bunı, bu lafı durup dururken açmadıq, çünki, kerçekten de, mektep, ders, Oqul, bu birinci yerde, amma aynı yerde de böyle tögerekler. Şimdi birisine, bu indi oyun ya, muzıka, oyun, bala ona qızıqıp, mektebi taşlap qoya bilir. İşte burada ocaları onu da boş qoymay, yani balanıñ başını boş qoymay, ana-babalarınen kontakt var, deysiñiz ki, er zaman oquşunı yahşı oqusın. Ekisini de alıp varmaq kerek. İşte çoq güzel. Bir de, bir de biraz evel dedik ya, eger bala boş yürse, balalar boş yürse, boş yürende her türlü yaramay şeylere kiterler. Onıñ içün mektep, çeşit tögerekler, sport ola bilir, oyunlar, sanat çeşitleri ola bilir, bala meşğul olması kerek. Balalığını da yaşaması kerek. Oynaycaq. Etrafta yürecek arqadaşlar, o da var. Amma her şeysi kendi yerinde. Şimdi biz keliñiz, Ernest beyin hanımı burada, adı, adı Elvina hanım, ya? Mana eki balasınen burada. Ve Münevver hanım Temişevada bir ev, buradaki balalardan birisiniñ bitası. Torunuñızdan razısıñızmı? Ne demek istersiñiz? Ocasına, işte, bu oyunundan razısıñızmı? Bugün bizim közlerimizde ve yüreklerimizde büyükten-büyük bir quvanç bar. Ne içün deseñiz, mına men endi üçünci nesilimi, üçünci neslim, balalarım bar, torunlarım bar, a bu endi üçünci nesliniñ ferasın, ferasın, torunçalar, torunçalar, e, olarnıñ ferasın körem. Bir sır aytacağım, birinci Yeşil adanıñ Samil Qarasuvda biz profsoyuzlar evine keldik. Bir da baqsam, Çalğı çaldı. Qayda eken o, nerde eken desem, sol maña ayttılar, mında balalar oynaylar. Hudojestvenniy rukovoditelь Munira Ablayev dep rusça, rusça, ruslar aytalar. Barıp baqsam, bu oğlançıq olsa bir on beş, on altı yaşında. O vaqıt? O vaqıt, e.
Ay, maşallah! Er kes oynay, er, mına şimdi siz bek bir dilber laf ayttıñız. Bilesizmi, er, sanağa çıqqanlar, ondan soñ mına bu ansamblerge qatnağan balalar episi Büyük sanalarda körmeye qısmet olmay bizge. Ne içün? Mına olar toylarında, cıyınlarda, bayramlarda, kontsertlerde, bir yerlerde oynasalar bile, dülber oynasalar, sırasınan oynasalar, közümizniñ quvandıra, eziñneleştire. Mına bir daa baqsam, bu oğlançıq oynamay, uça. Uça, mına, uça! Vay, dedim, maşşalla, subhanalla, men o vaqıtte birden dualar oqup, üfürdim i bardım Münirni taptım. A Münir meni bek tanıy. Münir meni. Mına baqıñız, soñ Münirge barıp ayttım, Münir, dedim, Qardaşım, dedi, men sağ ol, bar ol, o qadar dülberan oğlançıq uça, dedim. Mına bu, büyük sanalarda köreceksiñ, mına bu oğlan bir kün olsa, men bugün barım, yarın yoq, men endi baya yaşlım, dedim. Lâkin bu oğlançıqnı duydım, dedim, bu bek oyuncı olacaq, dedim.

Uçıp yüren uçan oyuncınıñ evlâtları nasıl oynayacaq eken? Men bir şey soramaq isteyim. Aslında siz şimdi ev hanımısıñız balalarnen da. Ernest beyiñ yüz otuz, yüz qırq, yüz elli evlâtları da var da gene. He.
Amma öz evlâtlarına, öz qorantasına, size vaqıt ayırıp olamı? Olara

Ya men boldurdım, balalar kitiñiz yanımdan. A, bunları al, Elvina, demeymi? Yoq, yoq.
Ay, Koneç- maşallah.
O, bıvay, deti prinosit ymu telefon, govoryat, Postav muzuku, budim tansovat. I on ih uçit toje. Aksine, men kelem, apayıma aytam, Sen raatlanma, endi men balalarnıñ. Ye, maşallah, maşallah.

Çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Nevbetteki oyunumız ilk körüşüv. İlk körüşüvi kimler oynaycaq? Bu iki qızımız oynaycaq ğaliba. Yoq. A, balalar oyanda ilk körüşüv.
Ne içün ilk körüşüv?
Nesil ansamblınıñ solistleri Mavile Umerova ve Ayder Suleymanov. Bir-birlerine güzel. Mavile hanımımızdan Gimnastikanen oğraşa, ğalebeler, birinci, ekinci yerler alıp kele, çeşit türlü memleketlerden medalleri, kubkaları tolu evleri. Öyle mi? Ay, maşallah.
Ve Ayder bey çoq konkurslarda, yarışlarda iştirak ete ve ğalebeler qazana.
Ya Bizim siz- solistlerimiz menim ğururım.
Maşallah.
Siznen beraber Münir bey var ya, bizim ocamız, O da sevinedir, çünki sizin, sizin sevinciñiz onıñ sevincidir zaten. Men bellesem öyle. Evet.
Onıñ istedigini yapıp oldım deysiñiz, Allağa şükür, az olsa da deysiñiz, ya? Men oña emin etem, inanam, belkim de öyledir. Devamı da bar, devamı da bar. Şimdi, yoqsa ilk körüşüv

Çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Ya, nasıl güzel oynadılar. Men evel çiçegi qızın elinde kördim. Dedim, aslında yigitin elinde olacaq, o verecek çiçegi. Neçün? Yanlış yapmış ğaliba, diye tüşündim de. Soñ baqsam, işin içinde başqa şey bar eken. Demek, qız elinden çiçegi tüşüre, soñ bu alıp bere, ondan soñ da Aslan kibi haytarmaya oynay eken, öylemi? Men belesem, bu körüşüv Bağsarayda oldı, çünki soñunda Bağsaray haytarması yañğıradı. Bu körüşüv, şimdi bu qız tarlağa, çiçek tarlasına çıqtı ve bir daa dostluq peyda oldı Bağsarayda. Ay, ma, ilk körüşüvde ne güzel oldu. Avında yüreçigine baqıñız, öyle ura ki avında. Men bunı aselet aldım. Çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Men bunı asel et aldım, dedim, şimdi o, bu işin, bunıñ işi bittimi, dedim, alsam olurmı? Ya gene işi varmı bunıñ, alacaqlarmı? Dedi, yoq. Dedim, bunı alacam ki, bunı bahanesinden oları yanıma çağıracam ve yanaqlarından öpecem. Mana buyurıñız endi. Çoq sağ oluñız. Bilem ki, siz Qırım ansamblinde, bizim meşhur Qırım ansambli, Anda da çalışasıñız ve orada siz oyuncusıñız, yani oyunda. Men oyuncum, e. Men oyuncum.
Amma biraz evel Münver hanım Temişeva dedi ya, uça dedi ya, o büyük, çoq oyuncularnıñ içinde men uçtuğunı çoq añlayamayım. Çünki çoqları uça, yüre, qızlar kostümda o qadar da belli olmay da. Amma, olamı? Yañı men isteyim ki, bugünki programmamıznıñ soñunda, av eki bala var ya, olar da çıqacaq, zaten er kes çıqacaq oynamaya, beyefendi bir, bir şey gösterse bize, bir uçsa az çıqala, bir, bir böyle bir tögerek şey yapsa. Onı yaparıq. Şimdi Qırım ansamblında, sağ oluñız, Qırım ansamblında, eee, oynaysıñız, eee, orada çoq güzel oyuncılarımız. Aslında bizim professional ansamblimiz. O aqta eki ağız ne demek istersiñiz? Qırım ansamblde olacaq programmamızda.
Evel tap eki biñ yılları, eki biñ yılları başlağanda men Tatar teatrinde çalışqan edim. Er kimsenen tanış olğanda ya da körüşkende men aytam, men Tatar teatrinde çalışam. Adamlar çoqusı bilmeyler ne demek tatar teatrinde, olar er e, başınız, başta e, ansambl Qırım deyler. Sen ansambl Qırımda da oynaysıñ, men yoq deyim. Bu tap e, on yıl evelsi, on- on beş yıl evelsi edi. Amma böyle yaşayış keçip, böyle keldi, men Qırım ansambli, bu adamlarnıñ sözü kerçek oldu. Kerçek oldu. E. Yani dua yerine geçti o sözler. Endi men
on yıl ukrain teatrında çalışqan edim. Bu şimdi bu yıl, keçken yıl çıqtım o işten ve bizim men sevgen folklorğa, biz men sevgen sanatımızğa, bizim halq oyunlarımızğa Qayttım ve men bellesem, men doğru seçip aldım ve men bunen ğururlanam.
Evet, çoq sağ oluñız. Qırım ansambline da, Qırım ansambline da, qırımtatar bizim teatrımıza da, bütün dostlarımıza, her kese selamlarımız, sayğılarımız olsun. Yaqında, yaqında inşallah, olar da olacaq biznen beraber. Şimdi, geliñiz, böyle yapayıq. Biz oyunımızı, gene oyunımız qaysı oyun olacaq endi? Sıradaki oyunımız? Sıradaki oyunımız, bu men onı Dostluq adlandırdım, tek qızlar oynay.
E, men özüm sanalaştırdım. O, nasıl deyim, Dostluq ne içün? Bu qızlar toplandar, çeşit rayonlardan, çeşit taraflardan, Qırımnıñ taraflarından ve bu nağmede üç tane farqlı, Nağme çalına, başqa-başqa. Onıñ içün anda dostlar toplaşıp, anda beraber oynaylar. Tamam, şimdi dostluq oyunı.
Arsen, begeniysiñmi oyunları? O, soraysıñız.
Çoq güzel, ya.
O da, o da soru, sor, o da sorğumı, de ki? Sorğumay olmay.
Şimdi, bizim, bizim gene yırımız da bar, oyunumız da bar. Keliñiz, şimdi bir dostluq oyunını alsaq, nasıl olur? Arsen bey razı olsa. Bize nevbet, nevbetimizge berse. Ebet, razıyım, ebet.
Va, ve aslında birbirinizden tanışlığıñız nasıl? Ebet, ebet. Biz çoqtan bir-birimizden tanışıñız mı? Sanatda, sanatda, ebet. Sanatda, konsertlerde bir-birimizni köremiz ve anda, ebet. Eger, eger eksik varsa, şimdi bizim. Programmamızın bereketi olsun, yani doldurayıq o eksigi, daa yaqınlaştırayıq sizi. Bizim programmamız insanları birbirlerine daa yaqınlaştırmaya çalışa. Yoqsa biz böyle yapayıq, dostluq oyunumızı alayıq. Bir alğış isteyim.

Çoq sağ oluñız, çoq sağ oluñız. Çoq sağ oluñız, teşekkürler. Ve gerçekten de, gerçek, men şimdi eski Qırım'a vardım, gerçek. Şimdi bütün yırcılar, oyuncılar, eski, evelki, o temel menim közümün ögüne keldi, vallayi. Güzel oynadılar ve muzıkası da, her şey böyle güzel, nazik, güzel. Eliñize, ayaqlarıñıza, canıñıza sağlıq. Ustam, gerçekten de, maşallah ya, Münir ocamız ğururlansa yeridir. Maşallah, vaqtında güzel çalışmışsıñız. Ve, qardaşım. Gel, birden yırıñı da alayıq. Güzel bir yır, qaysı yırdı, adı ne edi yırımızın? Adı Anam, anama bağışlaman, bu yır. Anañıza bağışladıñız. Ve ana ile beraber bütün analara, büyükanalara, bitalara bağışlana, öylemi? Ve olacaq analara da bağışlana. Buyurıñız, yırnı da alayıq, ondan soñ yavaştan programmamıza yekün çekerik.

Sevgili dostlar, Allaha emanet oluñız. Quçaq dolu selâm sayğılarımız sizlerle olsun ve